Бу соторутааҕыта биһиги улуччулаах суруйааччыбыт Былатыан Уйунскай үбүлүйдээх сүүс отут сылын бэлиэтээтибит. Манан сиэттэрэн дьэ харбалаах уоланнара Валентина Семеновна Кривошапкина таҥан суруйуутунан Хоочугур уола Былатыан диэн аахтылар. Көрүөххэ. Таатта тылы хонуутун хабыллар хабартотунан көҥү сүүрэн киирбит Нам Мара үрэх төрдүгэр дэлбэрийбит диэн сиргэ ахсынньылы ырыйдарбыт, анысханнаах тымныытыгар халыҥ хаарга баттаппыт. Оһоҕун хоротор ыбыгар быыкаабалаҕын иһигэр биир уол оҕобургу окко түспүтэ үһү. Дьэ туран бу оҕобут сүрэхтэммитинэ силэпсиэ, дохсун эдэр сааһыгар Дьохсоҕон уола Дьохсоруускай ситэн силлиэрин туруута Ойуунуһа удьуордаах Ойуунускайы хочоос дэтэн дьоҥҥо, сэргэҕэ биллибит дьоһун сураҕа тэнийбит. Сыл хонук лиэстинин былатаан болут барахсан удьаа мэлик сааһы ааһан олох кыһалҕата өндөйүк, ону-маныларын ылыр киһи буолан улаатар. Хата кини дьолугар, чугас Нам быратыардыгар оскуола аһыллар буолбут. Былатын үөрэххэ улахан баҕалаах, ас-таҥас тиийбэтэ киниэхэ абалаах. Сааскы халаан кэнниттэн сайын буолан Таатта уута нэлийэ устара, нөрсүйбүт оттоохочо күөҕүнэн долгуйара, оҕо ыччат тохтобулга мустан оонньуур буолара, онно биһиги батыһыммыт олоҥхолоон туортара, ырыа-тойук тулуйара араас кэпсээн кэпсиирэ, кэккэлээх алааска үгүстүк үктэнэрэ, хатыҥ чарах саҕатыгар үтүө маанын тоҕоччугун сүөкүччэтин күүтэрэ. Кылбаарар кынаттаах кыталыктан ордук тырымныыр чыычааҕым, тыкаарар долборум, сүрэҕим сөбүлүүр сүөкүччэ доҕорум, түүннэри халлааным төлөннөөх мичээрэ, күлүмнүүрүн курдук күндү күлэр мичик, хаастаах харахтаргын хайҕаан умсугуйдум. Чобо сытыы уолчааны нэһилиэк дьоно мунньахтаан дьоллоох Дьокуускай куоракка үрдэргэ уурбуттар. Суруксун буолан кэлиэ, бэйэбитин ымыры, араас үҥсүү кумааҕытын үчүгэйдик оҥоро. Былатын, быстыыр бадараах оҕото, барыга бастакы эн буолтуҥ, баламат батталы баайдары барыырга барабаан охсоҥҥун, бэлтиэккэ сомоҕугун тардаҥҥын, бөрөлү ыстыыктыы тутаҥҥын, баргыыты ньиргийэн, тугдаара турбутун. Бастакы саҕалыы баһылык. Бастакы саҥалыы ырыаһыт. Бастакы саҥалыы учуонай. Эр болтун. Түөлэхомсубут, төлкүтэ дөннүбүт, Сахачаан норуотун киһилии кэскилин, үөрүүлээх олоҕун, саргытын, Талаанын саҕалыы саҕалыыр баатыра эр буолтун! Номох буолбут кылгас олох эмиэ дэхси буолбатах, үрүҥ күннээх, хара түүннээх, албан ааттаах, балыырдаах, үөрүүлээх, хомолтолоох, дьоллоох тускул, суорума суол, өлөн баран тэпсиллии, тиллэн кэлэн эргиллии. Бу күнү ким дириҥ көрбүтүй? Бу сиргэ ким төрөөн өлбөтүй? Мин өлүөм, дьүһүнүм сүтүөҕэ. Мин буорум отунан үүнүөҕэ. Кэриэһим, кэннибэр хааларым, кэхтибэт кэрэкэ тылларым. Эппитим курдук буолла, кэлэр санаата туолла. Дьэ, ырыата ылланна, дьэ, аата аттанна.